Чӑваш ҫак ҫӗр ҫине ҫӳл тӳпери чи ҫутӑ та таса, вутлӑ та йӑлтӑр хӗвел хапхи витӗр тухса, ҫӑлтӑрсен ҫутран та ҫутӑ ҫулӗпе утса ҫитнӗ. Хӗвел хапхи айӑпӗ утнӑ чух вӑл хӗвел хӗрӳлӗхне хӑй ӳтне илнӗ, тасалӑха ӑша хывнӑ, шалтан асамлӑ ҫутӑпа ҫуталма пуҫланӑ, чунӗ йӑлтӑркка ҫутта ҫаврӑннӑ. Ҫӑлтӑр ҫулӗпе утнӑ чух чӑваш ӗмӗтленме вӗреннӗ. Чун савӑтне вара асран та аслӑ пин-пин ялтӑр ҫӑлтӑрсемлӗ уҫлӑх кӗввин ҫепӗҫлӗхне, янравлӑхне, илемне пӗрчӗн-пӗрчӗн пухса тултарнӑ. Чунӗ туса ҫитсен Чӑтайманнипе юрласа янӑ чӑваш. Ун юрринче пин-пин хӗвелпе пин-пин ҫӑлтӑр инҫетлӗхӗ. Унӑн юрринче чӗре таппи, чӗрӗлӗх, тӗнче уҫлӑхӗн илӗртӳллӗ кӗвви. Ҫак ҫӗр ҫине чӑваш хӗвел шевлисенчен ӑсталанӑ картлашкапа утсаннӑ. Ҫӑмӑлах пулман унӑн шӑпи. Тӗрлӗ халӑх хушшинче вӑл хӑй вырӑнне шыранӑ. хӑй ҫуртне хӑпартнӑ, ҫемйине ҫавӑрнӑ, ачи-пӑчине ҫитӗнтернӗ, хӑй ҫулне тупма тӑрӑшнӑ. Чунран шӑранса тухакан сасӑсен чӗтренӗвне чӗнтӗрлесе хӑйӗн чӗлхине тӗрленӗ. Тин ҫеҫ шӑтса тухнӑ сип-симӗс курӑк ачашлӑхне пухса хуллен килсе ҫупӑрлакан вӑштӑрҫил ӑшӑлӑхне пуҫтарса саркайӑк сассисенчен шӑранса тухакан кӗвве хӑйӗн туса ҫырана пырса ҫапакан шыв хумисен кӑпӑшкине аллине тытса улӑха шӑваракан ҫумӑр тумламӗсене пӗрерӗн-пӗрерӗн шӑрҫаласа кӑн-кӑвак тӳпере ерипен шӑвакан шап-шур пӗлӗтсен тасалӑхне илсе ҫӗр тӗпӗнчен шӑтарса тухса ҫӳлелле ӑнтӑлакан ҫӑлкуҫ таппине тимлесе хӑйӗн вилӗмсӗр чӗринче юратӑва ҫуратнӑ. Ҫав юрату ӑна чӗлхе вӑйне тата та ҫивӗчрех туйса илме пулӑшнӑ. Чӗвӗл-чӗвӗл чӗкеҫ чӗлхипе сӑпка юрри юрласа унӑн мӑшӑрӗ ачисене ҫывӑрттарнӑ. Унӑн вӑйлӑ алли суха тытса ҫӗре кӑпкалатнӑ ака тунӑ, тулӑ пӗрчисем ҫӗр тӗпӗнчен унӑн тарӗпе шӑварӑнса ӳснӗ. Кӑмакаран кӑларнӑ вӗри ҫӑкӑра аллине тытсан вара чӑтайман чӑваш юрласа янӑ. Унӑн вилӗмсӗр юрри вун-вун ӗмӗр витӗр пуласлӑхалла ҫунат сарса вӗҫнӗ. Ӗмӗрсем витӗр утнӑ чӑваш ҫӗрпичӗ тӑрӑх. Ун ачисене, мӑшӑрне, ашшӗ-амӑшне усал тӑшманӑн вилӗм ҫави пӗр шелсӗр ҫулнӑ, ун куҫӗнчен шӑпӑртатса таса та сӑваплӑ куҫҫуль вырӑнне вӗри юн тумламӗсем сӑрхӑннӑ. Ҫавах та парӑнман чӑваш. Вӑл малаллах талпӑннӑ, тӑшмана хирӗҫ кӗрешӗве ҫӗкленнӗ. Пӗкӗнмен чӑваш, пуҫне усман чӑваш, тӑшмана хирӗҫ вӑйлӑ аллисене чӑмӑртаса ҫапӑҫӑва тухнӑ, хӑйӗн чысне сыхланӑ, хӑйӗн ҫуртне упранӑ, унӑн хӑюллӑ юрри ӑмӑрткайӑк пулса ун лаши умӗн вӗҫнӗ. Ҫав юрра вӑл мӑн аслашшӗсемпе мӑн асламӑшӗсенчен вӗреннӗ. Паян та юрлать чӑваш. Чӑваш сасси чӑвашлах янрать. Хӑйӗн тӑван ҫӗрӗ ҫинче вӑл ака тӑвать, тырпул ҫитӗнтерет, ачисене ӳстерет, мӑшӑрне упра. Пин-пин ҫул каяллахи пекех тин пиҫнӗ ҫӑкӑра, вӗри кӑмакаран кӑларса, шап-шур тӗрӗллӗ ал шӑлли ҫине хурать те чӗнтӗрлӗ хапха умне инҫе ҫула кӗскетсе ҫитнӗ хӑнасене кӗтме пулать. Савӑнӑҫпа тулса ларнӑ чӗри вара яланхилле тӗнче телейӗпе ырлӑхне туйса, килӗшӳпе тата тасалӑхпа пуянланса юрлать. Кӑпӑклӑ сӑра ӗҫтерсе, кӑпӑшка шур ҫӑкӑра чӗллӗн-чӗллӗн пайласа хӑнисене сӑйлать чӑваш. Юрлать чӑваш, ташлать чӑваш, пурнать чӑваш, чун юррине тӗнчене парнелет. Авани, пирӗн килес. Чӑваш Енӗн искусство ҫыннисем кӑларӑма малалла тӑсатпӑр. Ӑна эпӗ, Альбина юрату, сӑвӑҫ тата журналист ертсе пырӑп. Яланхилле паянхи кӑларӑмӑн хуҫисем Анатолийпе Надежда Никитинсем. Паян эпир композиторпа поэтӑн тӗнчипе ҫывӑхрах паллашӑпӑр. Пирӗн кӗрекен сумлӑ хӑни Икҫӗраллӑ кӗнеке авторӗ, виҫҫӗре яхӑн юрӑ хайланӑ чӑваш халӑх ҫыравҫи Юхма Мишши. Анатолий Никитин композитор Юхма Мишши сӑввисене ахальтен мар килӗштернӗ. Мӗншӗн тесен вӗсенче пурнӑҫ таппи, чӑваш чунӗн илемӗ, ӗмӗчӗ, шанӑҫӗ, юратӑвӗ. Юратнӑ кураканӑм, килех пирӗн кӗрекене Пирӗнпе пӗрле чуна уҫса калаҫ, шӳтле, кул. Композиторпа поэт тӗнчинче ҫунаттусене сарса вӗҫ. Анатолий Никитич, эсир Юхма Мишши ҫыравҫӑпа хӑҫан тата ӑҫта паллашнӑ-ши? Ҫакна питӗ тӗплӗн пӗлес килет. Михаил Николаевич Юхмапа эпир чӑннипех те пӗр-пӗрне тахҫанах пӗлетпӗр. Иртнӗ ӗмӗртенпех тесе сӗнме юрать. Ун сӑввисене халӑх юратать. Ну, эпир ӗнтӗ композиторсем ун сӑввисемпе нумай юрсем кӗвӗлерӗмӗр, ӗнтӗ хӑвӑрах ун пирки каларӑр. Ну, уйрӑмах мана ун сӑввисем питӗ килӗшеҫҫӗ, тыткӑнларӗҫ тесессӗн те юрать, мӗншӗн тесессӗн эпӗ каларӑм ӗнтӗ иртнӗ передачӑра та Уфа хулинче консерваторинче вӗренеттӗмччӗ. Вот меканикула приехали таврӑнтӑм та Шупашкара. урамра Михаил Николаевичпа тӗл пултӑмӑр. Вӑл мана тӗл пулсассӑн савӑнчӗ каларӑм, диста вӗренен терӗ. Эп калам Уфа хулинче терӗм, чӗнпек-чӗнпек, композитор пулма ӗмӗтленетӗп тесе. Ой, апла пулсассӑн тейӗп хаваспах сана хамӑн сӑвӑсене парап терӗ вӑл. Ну, чухне вӑл мана сӑвӑсене пачӗ. Килӗшсессӗнех ҫав кунне пӑхса тухрӑм. Нумайӑшӗ мана питӗ килӗшрӗ. Ну, уйрӑмах хурхамасем тӑраҫ тапӑртатса, кӑвакшиц пӗр унтан, ай-ха юрату унта, унтан савнине савнине. Ну тата ытти юрӑсем те. Хамӑн мӑшӑра Надеждӑна кӑтартрӑм та вӑл калать, у, тек кунта питӗ нумай сувӑсем, пӗтӗмпех вӗсем юрра мӗне ларма пултараҫҫӗ терӗ. Вара ҫав куннех эп ӗнтӗ Ҫав тенӗ килсессӗнех ҫав кӑвак ҫеҫпӗл юрра кӗвӗлерӗм. Ӑна вӑл килӗшрӗ, ну, пирки кӗскен хӑех каласа парах ӗнтӗ. Каярах. Каярахпа. Вот. Ну, кайран эпӗ вӗренме кайрам ӗнтӗ кайнӑ ку пӗтнӗ хыҫҫӑн Уфара. Унта вӗреннӗ чухне урӑхла энергетика, унта пушкӑртсем вӗсен хӑйсен энергетика нумай пачӗҫ пӗлтер ӗнтӗ вӗреннӗ чухнех. Загир Гарипович Исмагилов панче вӗреннӗ ун чухне. Кунта пушкӑрт ҫӗршывӗ вӑл уйрӑлса тӑрать вӑл енӗпеле ӗнтӗ. Вӗсен хӑйсен ҫав таппи пур, пур ҫав пекӗнде каласассӑн та ҫав энергетикӑсен тепреханшӗ. Ҫут ҫанталӑк вӑй-хӑвачӗ те. ҫутҫанталӑк вӑй-хӑвачӗ те унта вот пӗтӗпех ҫавӑнта вӗсем ҫав пушкӑртра пурпӗ те ӗнтӗ. Вӗрен чухне вара вӗсем мана питӗ ҫав пулӑшрӗҫ ҫав пек юрӑсем кӳренемешкӗн. Ун ҫине академи евӗрлӗ музыка ҫырас енӗпе вӗренме карам. Ну, пурнӑҫ улшӑнса кайнӑ май пирӗн те Юрӑ патнелле таврӑнма лекрӗ. Хӑвӑра чӑваш эстрадинче шырас терӗр пуль Вот, ну ун ҫине шутламан ун пирки. Эстрада ҫулӗ ҫине куҫас тесе шутламан. Ман тӗп тӗллев улна академи евӗрлӗ музыкӑсем музыкаллӑ произведенисем ҫырас пирки ӗнтӗ симфонисем ӗнтӗ, квартетсем тата ытти произведенисем, опера та ҫырма ӗмӗтленнӗччӗ. Вот ҫавӑн пек вара ирӗксӗрех ҫав пурнӑҫ улшӑнса кайнӑ хыҫҫӑн те пин Надьӑпа иксӗмӗрӗн ҫав юрӑ енне туртӑнма тиврӗ ӗнтӗ. Вот ҫавӑн пек кӗскен. Михаил Николаевич, эсир пан сумлӑ хӑна терӗмӗр. Чӑнах та, сирӗн ятӑр пӗтӗм Чӑваш Енпе анчах мар, тӗнчипе паллӑ. Эсир ӗнтӗ пурте пӗлетпӗр Патӑрьел районӗнчи Сӑкӑт ялӗнче ҫуралса ӳснӗ. Юхма тӑрӑхне хисеплесе хӑвӑр хушамата улӑштарса юхма хушамат ывӑлса тӑнӑ. Эсир, Анатолий Никитинпа калаҫтинех сӑвӑсем ҫырма пуҫланӑ. Ҫак сӑвӑ юрӑ кӗвӗ хайласси ӑҫтан пуҫланнӑ-ши сирӗн? Ҫавӑн ҫинчен пӗлесчӗ. Вӑл мӗн пӗчӗкренех пулнӑ. Вӑт мана хам кӗҫӗн классенче вӗрентнӗ учительница каланине ялан асра тытать. Иккӗмӗш класра, тет, Миша, тет. Мана ялта Миша тесе чӗннӗ ӗнтӗ. Урок вӑхӑтӗнчех пӗтӗмпе эп каласа панине манаканӗ пулатчӗ те, ывӑлне упӑшка тытса темскер ҫыратчӗ, тет. Эп ӗнтӗ ун пуласлӑхне ҫавӑн пекех курнӑ. Ҫавӑнпа курмӑш пулаттӑм-ши, тет. Ан яваплантӑр. Вӗренессе лайӑх вӗреннӗ, санпа та пулин те вӑл мана тимлет, сан ҫине ҫырнӑ тет иккӗмӗш класра. Анчах та иккӗмӗш класра ҫырнӑ сӑвӑсем упранса юлман. Виҫҫӗмӗш класра ҫырнӑ сӑвӑсем вара упранса юлнӑ. Вӗсене ман анне упраса хӑварнӑ. Хӑйӗн ӗненде сунтӑхӗнче каяса ӳстерсен те ҫапла ятлӑ-сумлӑ писатель пулсас мана ҫавсене анне парнелерӗ, тӗлӗнсе кайрӑм. Эпӗ пӗлнӗ тӑрӑх, аннер сирӗн пурнӑҫра питӗ пысӑк вырӑн йышӑнать. Мӗншӗн тесессӗн чӑваш ялӗсенче ӗнтӗ, чӑваш Енӗнче яланах хӗрарӑм хуҫа пулса тӑрать. Вӑл пӗтӗм чун ӑшшине, ачисене те мӑшӑрне парать. Ҫапла ӗнтӗ вара эпир ӗнтӗ мӗн пӗчӗкрен аттесӗр юлнӑ та ӗнтӗ атте пӗрсе кайнӑ, атте пӗрсе вилнӗ, анне анне пӑхса ӳстернӗ, анне пӗтӗмпе пире вот пилӗк ача, пилӗк ачана уразне тӑраттӑм те. Асанне питӗ маттур ҫын пулнӑ, ӑна ялта старостут тесе калатчӗҫ. Веҫӗ хӗресӗр мана авалхи юмахсем, легендӑсем, преданисем, историллӗ юрӑсем каласа паратчӗ. Ҫавсем ҫав тери асра юлса, ҫавсене пӑхса ӗнтӗ ытларах ҫав историне туртасси те ҫавсенчен пуҫланнӑ пулин ҫапла пырать. Питӗ кӑмӑллӑ, мӗншӗн тесессӗн камӑн та пулсан паян чӑваш халӑх историне тӗпчесе ӑна пулас ӑрусем валли те парса хӑварма пулать-ха. Ҫапла, ман вӗреннӗ чухне тӑваттӑмӗш класс пӗрне пӗрте пӗр истори вӗренме тытӑнтӑмӑр. Ӗлӗкхи системӑра санвичсен тӑван предметсем тӑваттӑмӗш класра пуҫланӑ. Пире учитель Иван Васильевич Марков шкул директорӗ пулнӑ, кӗнекесем валеҫсе пачӗ. Эпӗ калӑп, лайӑхлама пӗлеп, тытса кайрӑм та шӑрҫа-пӑшта чӑвашсем ҫинчен мӗн ҫырнӑ. Пӗр сӑмах та ҫук чӑваша сӑмаха асӑнман та. Тӗлӗнсе кайрӑм, мӗнле халӑх ҫинчен кӑна унта каламан, чӑвашсем ҫинчен ҫук. Вара тепӗр урока алдӑратӑп-ха, емӗскер тытать. Статья чӑвашсем тетӗм, курмарӑм пуль тесем, Иван Васильевич мана лар терӗ тет, каламасть. Халтанятӑм Иван Васильевича мӗскершӗн, кӗнекере чӑвашсем ҫине ҫырни ҫук тетӗм.

Иван Васильевич та пӗлмест пулассӑн чӑваш халӑх историне, авалхи историне никам та пӗлмест пуль тесе. Вара ҫавӑнта алӑкпенче тӑрсах вара тума турӑм. Енчен ӳссе ҫитсе вӗренсе тухая пулсассӑн чӑваш халӑх историне ҫырса кӑтартатӑп терӗм. Тӗрӗс, тӗрӗс улшӑнӑҫ. Анатолий Никитин мӗскершӗн тата питӗ кӑмӑллать вӗсене Диалектики сӑнавӗ иккӗшне вӑт хӑйӗн ушкӑнне вӗсем янташ тесе хӑҫан та май тытса упраҫҫӗ. Янташ сӑмах вӑл, эпӗ халӗн историкпе каласа пуль, питӗ пысӑк пӗлтерӗшлӗ сӑмах, авалхи сӑмах вӑл. Халӗ хӑш-пӗрисем чӗлхене кирӗн мар пӗлекенсем шутласа кӑларӗҫ, ентеш сӑмах шутласа кӑларӗҫ. Вӑл пач ҫӗнӗ, ҫӗнӗ сӑмах вӑл пӗчӗк пӗлтерӗшлӗ сӑмах. Янташ вӑл пысӑк пӗлтерӗшлӗ пӗр ҫӗршыв ҫынни тенине пӗлтерет. Вот санпа... Ентеш вара ӗнтӗ вӑл. Ентеш вӑл пӗчӗкке калӑпӑр. Юнашар ялти ҫын пулма пултарать вӑл. Пӗр тӑрӑхра ӳссе ҫитӗнеҫҫӗ. Пӗр тӑрӑхра ӳссе ҫитӗнеҫҫӗ. Аянташ вӑл чӑн-чӑн калӑпӑр пӗр патшалӑхра, пӗр ҫӗршывра пурӑнакан ҫапла пысӑк пӗлтерӗшлӗ сӑмах ҫав сӑмаха упранӑшӑн вӑл сӑмаха пӗтересшӗн пулчӗ хӑш-пӗр ҫын пек сӑмах ҫук тесе калаҫҫӗ. Вӗсем ҫак сӑмах упраҫҫӗ паян кунта. Вӗсен ҫак сӑмахӗ мӗн янтарать, телевидение, радиора ҫав иккӗшне ҫав тери юрататӑп. Эпӗ те сире тав сӑмахӗ каласшӑн, ҫав пек питӗ пысӑк пӗлтерӗшлӗ ӗҫ тунӑшӑн. Михаил Николаевич, ҫавах та сирӗнпе юрӑ-кӗвӗ патне таврӑнар-ха. Эсир Анатолий Никитинпа паллашнине аса илер. Хӑвӑрӑн пӗрремӗш юрра кӗвӗленӗ хыҫҫӑн еплерех савӑнни ҫинчен каласа парӑр пире. Ҫапла ӗнтӗ, вӑл мӗнле пулассӑн та Эп ӗнтӗ ытларах историлле романсем пысӑкал пула япаласем ҫынна сӑвӑсене эпӗ чунра пурҫӑне вот мане роман ҫырсаларан та чунра темскер сиксе тухать те ҫырса хуран вот ҫавӑн пек е калӑпӑр троллейбуспа автобуспа пынӑ ҫине стройпин кайнӑ ҫине ҫырӑнать ҫапла вӗсене астуса юлма тӑрӑшатӑп. Анатолий Никитин ман сӑвӑсене суйласа илни уйрӑмах чӑн малтанхи юрӑсенчен пӗри ҫак урхамахсен Аха, вӑл мӗнле янратать вӑл темскерле хӑпартланса, тӑвансене пухса, тӑвансене ҫӗкленсе кайма пулӑшакан юрӑ пек эпӗ хам та питӗ юрататӑп. Ҫав юра ҫырташӑн тав тӑватӑп. Санпа ӗнтӗ тата вилӗмрен те ӗҫлес килет. Пӗр-пӗрне хавхантарса, пулӑшса Ҫапла, вот эпӗ санпа юр хыҫҫӑн юрӑ туса пытӑмӑрӑм эс урӑмпа. Кашни тӗл унпа кашни тӗл пулса каласни маншӑн уяв пек пулнӑ. Тавта пуҫ кирзымашсемшӗн. Юратнӑ кураканӑм, Чӑваш Енӗн искусство ҫыннисем кӑларӑма малалла тӑсатпӑр. Аса илтеретӗп, пирӗн кӗреке хуҫисем Анатолийпе Надежда Никитинсем, пирӗн кӗрекен сумлӑ хӑни, чӑваш халӑх ҫыравҫи Юхма Мишши. Урхамахсем тӑраҫ тӑпӑртатса юрӑ халӑхра питӗ анлӑ сарӑлнӑ юрӑ. Ӑна пӗтӗм халӑх юратса юрлать. Сцена ҫине тухакансене те яланах тӑвӑллӑн алӑ ҫупса ӑсатса яраҫҫӗ. Ҫак юрӑн вӑрттӑнлӑхне пӗлес килет. Мӗншӗн-ха ӑна чӑваш халӑхӗ питӗ юратать, хисеплет. Пӗр-пӗр кӗрекере ларнӑ чухне те пурте пӗрле харӑссӑн, кӑмӑлтан юрлаҫҫӗ. Ҫак ыйтӑва малтан сире парас пулӗ, Анатолий Никитич. Мӗншӗн чӑваш халӑхӗ эсир Юхма Мишши сӑввисемпе ҫырнӑ юрӑсенчен урхамахсем тӑраҫ тӑпӑртатса юрра уйрӑммӑн килӗштерет? Ну, кун пирки мӗн каласа хӑвармалла ӗнтӗ. Паллах, эпир композиторсем юрӑ кӗвӗлен чухне, паллах, пӗтӗмпех унта тишкерсе пӑхатпӑр ҫав сӑввисем ҫине те. Ну, уйрӑмах эп композитор пулнӑ май ҫакна мӑнтав ӗнтӗ уйрӑм палӑртса хӑваратӑп. Кунта энергетика та пулмалла, сӑввисенче ӑнта содержани те пулмалла. Вот ҫавна эпир шута илсе вара тепӗр хут пӑхаппӑр ӗнтӗ халӑх енчен. Енчен те халӑха килӗшет пулсассӑн ку малалла тӑсатпӑр ку юрра пӗрсемпе кӗвӗлен чухне. Вот. Енчен те килӗшмест пулсассӑн эпир кӑна айккине хӑваратпӑр. Ну, шӑпталӑп ҫак юрӑ пирки калас пулсассӑн ӗнтӗ урхамасем тӑраҫ тапӑртатса Надеждӑланпа нумай тесе пӑхӑма хамӑр тӗллӗн каять-и ку юрӑ халӑх хушшинче каймаҫӗ тесе. Вот Ҫавна шута илсепӗр кӑлартӑмӑр та ӗнтӗ. Мӗншӗн тесен кунта вӑй-хӑват та пур, кунта содержани те пур, кунта философи те пур. Кунта пӗтӗмпех ҫак юрӑра Михаил Николаевич ҫырса пӗлтернӗ. Надежда Ивановнӑпа хӑйӗн пек Василер-ха. Сире Анатолий Никитич ҫак кӗвве пӗрремӗш илеттернӗ. Никамран малтан, мӗншӗн тесен сӗнесӗр унӑн чи ҫывӑх ҫынни, юратнӑ мӑшӑрӗ, композитор кӗве кӗвӗлесессӗнех хӑйӗн чи ҫывӑх ҫыннипе ӑна пайласшӑн ҫак туйӑма. Вот ҫак кӗвве итленӗ чухне сирӗн чунра еплерех туйӑмсем хуҫаланчӗҫ? Мӗнле хавхалантартӑр эсир, Антон Никитича, ҫак кӗве итленӗ хыҫҫӑн? Кунта эп хам кӑштах урӑхлерех каласшӑн, Альбина. Ку юрра эп Анатолий Никитинуна Уфара консерваторинче вӗреннӗ чухне ҫырнӑ. Эп пӗрремӗш итлекен пулман. Эп Анатолий Никитича мӗн кӑштах хушма хамӑн шухӑшсене анчах хушса каланисем пулнӑ. Мана хӑй ҫырнӑ юррине вӑл унтан Уфаран илсе килсе итлеттерчӗ. Эп савӑнатӑп, Анатолий Никитин вӑл хӑйӗн юррисенче Юхма Мишшипе пӗрле тачӑ ҫыхӑнса ӗҫленӗшӗн. Кунта юрӑпа юр кӗвӗпе сӑвӑ пӗрле пулни питӗ вырӑнлӑ. Юрӑсенче юрӑн Композиторӑн тӗп тӗллевӗ вӗт-ха сӑвӑ суйласа илсе ҫав сӑвва кӗвве хывса ҫак кӗвӗне питӗ пысӑк вӑй-хӑват парса халӑх патне илсе ҫитересси. Композиторӑн тӗп тӗллевӗ ҫав тесе шутлатӑп. Мӗншӗн урхамахсем тапӑртатса тӑрать ҫакӑн пек энергетикӑллӑ юрӑ пулчӗ вӑл? Мӗншӗн тесен Анатолий Никитин хӑй те каларӗ, Пушкӑрт, Пушкӑртри ҫак ҫутҫанталӑк хӑвачӗсем те ӑна пулӑшрӗҫ тесе унти халӑх та, унти ҫарсемпе пӗрле ӗҫленӗ вӗт-ха. Тата Михаил Николаевичӑн сӑввисем, вӗсем халӑха питӗ ҫывӑх. Кунта халӑх, чӑн чӑваш халӑхӑн сӑн-сӑпачӗ, сӑнарӗ. Ҫак чӑваш халӑх таппи тапса тӑрать. чун хавал, чун хавал таппи тапӑнса тӑрать ҫакӑнта. Унӑн э, сӑввисем ытларах мӗншӗн тата килӗшеҫҫӗ? Кунта ҫут ҫанталӑкпа ҫыхӑнтарса пырать нумай сӑввисене Михаил Николаевич. Ҫак ҫут ҫанталӑк э, пулӑмӗсем вӗсем хӑй вӑй вӗт-ха, хӑй семей. Ҫавна вӑл тӗп э, вырӑна хурса, кӑтартса парса халӑх хӑйӗн Шухӑшне йышӑнать Юра витӗр итлесе. Ҫавӑн пек пулчӗ пулсассӑн вара Юра малалла каять. Урхамахсем тӑраҫ тавӑртатса ҫакӑн пек вӑй-хӑватлӑ Юра пулчӗ тесе шутлатпӑр. Эпир хамӑр малтан эп хам малтанах хак парасшӑн мар, куна эп ҫынсем хыҫҫӑн калатӑп. Нумай ҫынсем итленӗ тӑрӑх ун чухне анчах юрӑсем кӗвелеме пуҫланӑ хыҫҫӑн ҫынсем калатчӗҫ Кун пек вӑй-хӑватлӑ юрӑ пирӗн сахалччӗ-ха, тавах ҫакӑн пек юрӑ ҫуралнӑшӑн тесе калакансем те нумай пулнӑ. Вара халь ҫулсем иртнӗ май Тишкереппӗр те чӑнах та ку юрӑ Уфара вӗреннӗ чухне ҫуралчӗ. Унта пӗрремӗш юрлаканӗ ун Уфа Пушкӑрт чӑвашӗсенчен пулнӑ. Галина Кириллова юрласа пачӗ ӑна. Унти пушкӑрт чӑвашӗ Хӗрарӑмӗ хӑй ку хамӑр тӑрӑхран-ха вӑл, анчах та унта тӗпленнӗ вӑл, унта хӑйне валли мӑшӑр тупнӑ, унтах ӗҫлеме пуҫланӑ, анатольникеч юррисене юрлама пуҫланӑ, ӑна шанса панӑ. Вара кунта килсессӗн пӗрремӗш юрлаканӗ ҫав пулчӗ. Вара кунта килсессӗн Шупашкара вӗренсе пӗтерсе килнӗ хыҫҫӑн кунта эпир ӑна Елена Османована шанса патӑмӑр. Вӑл та хӑйӗн пултарулӑх енӗпе ҫак юрӑна питӗ ӑнӑҫлӑ сӑнарласа пачӗ халӑх тата ӑна йышӑнчӗ, килӗштерчӗ. Вара ҫакӑн пек вӗҫсе тухса кари пуль тесе шутлатӑп ҫак юрра. Тавах, Михаил Николаевич, сире ҫакӑн пек сӑвӑ ҫырнӑшӑн. Халӑха ҫывӑх вӑл пирӗн хамӑр пурӑн чухне хамӑра чӑваш Чӑн чӑваш тесе йышӑнатпӑр пулсассӑн чӑваш халӑх валли ытларах та ытларах ҫӗнӗрен те ҫӗнӗ хайлавсем кӑларсах пулмалла. Михаил Николаевич, мана ҫак сӑвӑри урхамахсем, тӑраҫ-тӑпӑртатса йӗркесем питӗ килӗшеҫҫӗ. Ҫавӑнта чӑнах та темле вӑй-хӑват пур. Этем яланах урхамахпа юнашар пулнӑ, ӑна вӑл пурнӑҫра пулӑшса пынӑ. Сирӗн чунра, сирӗн пуҫра ҫак урхамахсем тӑраҫ-тӑпӑртатса йӗркесем мӗнлерех тӗпленчӗҫ. Сӑвӑ тухасси вӑл хӑйне хӑй чунран тухсассӑн кӑна чӑн-чӑн сӑвӑ. Ҫӑлкуҫ пек. Ҫӑлкуҫ пек пулать вӑл. Вот ман атте питӗ мӗн лайӑх лашасем усратчӗ, сӑнласа чӑн-чӑн аката юра ӑмӑртнӑ лашасем ӗнтӗ. Вот эп пӗчӗккӗшне атте вырса кайиччен ялан хамӑр умра аттен урхамахӗсене курнӑ. ҫав тӑпӑрта сатни. Ку ҫавна курни хӑйне хӑй аттесенчен ача чунне те, кайран та ӗнтӗ ялан шухӑшланӑ. Вӑл вӑрҫӑра вилнипе ӗнтӗ ун пилтеприне шыраса тупрӑм кайран. Вот ҫав япала ялан чунра пулнӑ. Унтан вара чӑваш халӑхне чи, чи йывӑр чухне упраса хӑваракан вӑй вӑл тӑванлӑх туйӑмӗ пулнӑ. Вот тӑван Владимир яланла тӑван сӑмах, ҫав вӑйлӑ икӗ урхамахсем тӑван. Вот икӗ, икӗ сӑмах пӗрлешенсе, халӑха ҫывӑх сӑмахсем пӗрлешенсе хӑйне хӑй урхамахсем ӑмӑртса вӗҫсе кайнӑ пек ман ҫак сӑвӑ вӑл чунран тухса куtsiне ӳкнӗ. Вырӑнлӑ пулчӗ. Вырӑнлӑ пулнӑ. Тата композитори те шӑпта вырӑнлӑ тупӑннӑ. Сан танна тӳкет. Кунта эпӗ те хушса каласшӑн. Кӑштах паҫӑр ҫут ҫанталӑкпа ҫыхӑннӑ терӗм ҫут ҫанталӑкпа Михаил Николаевич каларӗ тӑванлӑх тӗп вырӑнта тӑрать пирӗн хамӑрӑн та пӗрлешмелле тӑвансемпе яланах пӗрле пулмалла тӑванлӑх вӑл каллех питӗ пысӑк вӑй пӗр пуянлӑх вӑй ҫак пирӗн тӑванлӑх чӑвашсем хушшинче ҫирӗпленсе пытӑр, аталанса пытӑр. Пирӗн ҫак Библири тӗп шухӑшсем пекех пирӗн чӑвашсен ҫак тӑванлӑха упраса пымалла, сыхласа хӑвармалла. Надежда Ивановна питӗ лайӑх каларӗ. Вот тӑнласа та малтан эпир Анатольпа паллашрӑмӑр кайран Надежда Ивановна паллашнӑ. Кайран вот Надежда ман мӑшӑрпа паллашрӗ, Рос Иванпа. Вот чӑн-чӑн вӗсем туссем пӗр-пӗрне питӗ юратаҫҫӗ. Вот ҫав туйӑм та пире пӗр-пӗрин патне туртать. Эпир иксӗмӗр Анатолийпе юнашар калӑпӑр пӗр-пӗрне ӑнланни кӑна мар, Надьӑпа пӗр-пӗрне алани мар, пирӗн ҫемьесем пӗр-пӗрин патне туртӑнаҫҫӗ. Вӑл чӑн-чӑн тӑванлӑх вӑл, сан туйӑм. Сан туйӑмсем пӗтӗмпе ҫак сӑвва кӗнӗ пуль, ҫак юрра кӗнӗ пуль тетӗп. Чӑнах та ӗнтӗ чӑвашпа чӑваш килӗштерсе пурӑнсассӑн, чӑваш йӑлине малалла тӑсса пырсассӑн, ачасене ҫав йӑла-йӗркене парса хӑварсассӑн чӑваш нихҫан та пӗтмест. Мӗнех, юратнӑ кураканӑм, халӗ вара эпир санпа урхамахсем тӑраҫ, тӑпӑртатса юрӑпа паллашӑпӑр. Вӑл юрӑ сире килӗшессе эпир шанатпӑр. Пирӗнпе пӗрле юрлама пултаратӑн.